Сәлам дуслар, минем исемем Зилә һәм бүген без Казанның үзәгенә социаль эксперимент төшерергә килдек. Күрәсезме, кулымда менә мондый язу. Һәм бүген без тикшереп карыйк, кешеләр бу язуга нинди реакция бирделәр һәм гомумән минем янга берәр кем килер микән? Әйдәгез башлыйк.

Сиңа кечкенә генә бүләк. Татарча сөйләшәсеңме? Ә, Татар телен ничек яхшы беләсең һәм көндәлек тормышта кулланасыңмы? Әһә, ярар, бу социаль эксперимент иде, антыгында камера, син каршы түгел мин син төшергәнгә. Рәхмәт бик зур. Килегез монда. Сез татарча сөйләшәсезме дигәгә? Ә, чынлап, ә сезнең татарча ул көндәлек тормышта сөйләшәсезме яисә Менә мәсәлән, балаларыгыз белән татарча сөйләшәсезме? Рәхмәт бу сезгә бүләк. Татарча сөйләшегез, бу социаль эксперимент иде, тегендә камерасыз каршы түгелме? Юк, юк. Рәхмәт бик зур. Исәнме сез татарча сөйләшәсезме? Әйе. Менә сезгә бүләк кулачок бирсәгез. Рәхмәт. Әйтегез әле сез татарча көндә сөйләшәсезме яисә ничек? Ә балаларыгыз белән мәсәлән? Ә җырлыйсыз?

Сәлем, татарча сөйләшәсең бе? Алайса, сиңа кечкенә генә бүләк. Ә син һәр көнне татарча сөйләшәсеңме? Һәр көнне татарча сөйләшәсеңме? Бик шәп. Бу социаль эксперимент иде, аны тегендә камерасыз каршы түгелме сезне төшергәнгә? Чөнки тикшерәбез, Казан урамнарында кешеләр татарча белә микән? Ә, һәм барыбер дә татарча барыбер дә татарча сөйләшәсезме? Бик шәп, рәхмәт сезгә, бик зур. Татар бик шәп. Рәхмәт. Вот күрен, кил монда поцелуй. Рәхмәт, кирәкми.
Коронавирус. Исәнем, сез дә татарча беләсезме? Менә сезгә дә бүләк бирәм, чөнки безгә татар сөйләшүчеләр бик зур кирәк. Аны тегендә камера, бу социаль эксперимент. Әйе, сез каршы түгелме сезне төшергәнгә?
Без нишәрләр? Ә, ә монда тагын шундыйлар бар иде. Сез һәр көне татарча сөйләшәсезме? Сәлем, кызлар! Даже так! Әйбәт, сезнеке ничек? Сезгә кечкенә генә бүләк бирәсем килә иде. Әйт әле, син татарча ничек сөйләшәсең? Хак көнеме или? Гел сөйләшәсеңә сездең каян? Уфадан бай. Ә, вот татарча сөйләшәсең. Рәхмәт сезгә бик зур. Ай, алайса сиңа да бүләк бирәм. Я бардык сәлам генә әйтергә кирәк, һәм Рәхмәт кызлар, кызлар бу социаль эксперимент иде. Ана тегендә камера. Сез ана ана ана. Исәнмесез. Сез татарча сөйләшәсезме? Алайса барыгызга да бүләкләшеп чыгыйм әле. Ә Сез әйтегез әле ничек еш? Онсы сезгә дә бүләк. Сез гомумән татарча гына Сәләм, сәләм. Әйбәт, үзең ничек? Син татарча сөйләшәсеңме?
Молоко.
Шуңа ошатмын. Әйт әле, зинһар, зинһар, бүлеп калганда ничек сөйләшәсең нәгы сиңа? Нич- Ничек еш татарча сөйләшәсең?
Тархын мин, Тархынны, болай теге.
татар егеті. Ә бик шәп.
Бу социаль эксперимент иде, әнә тегендә камера. Татарча сөйләшкәннәре бик шәп. Без син каршы түгелме син сөйләгәнгә? Юк, рәхмәт бик зур уңышлар. Исәнмесез. Татарча сөйләшәсезме? Әйе. Ә ничек сөйләшәсез? Һәр көндәме? Бүләкне барыбер бирәм, курыкмагыз.

Эксперимент иде, аны дигәндә камерасыз каршы түгелме сезне төшергәнгә? Сәлам. Сиңа шуны бер сорау, татарча ничек еш сөйләшәсең? Туган туганнар белән генә. Ә, ә үзең кар Казандамы? Нәрсә, бүләк барыбер. А, бу социаль эксперимент иде, күргәнсең дә тегендә камера. Син каршы түгелме сизен төшергәнгә? А, ярар, рәхмәт бик зур. Сәлам, син дә татарча сөйләшәсеңме? Ә, шулай ук ешмы яисә ничек? Еш сөйләшәсеңме һәр көн генә? Инде, инде, инде. Һәм менә бу сиңа кечкенә генә бүләк, рәхмәт сезгә. Экспериментта катнашканга татар сөйләшегез. Рәхмәт. Дуслар, шуның белән экспериментыбыз тәмам. Бу тактачыкны алып та куйсам була. Бүләкләр өләшә торган букшам да бушады. Һәм нәтиҗә ясап нәрсә әйтәсең килә? Чынлап та шунсы сөендерә, татарча сөйләшүчеләр Казанда Бауман урамында бар. Күп булмасалар да бар. Һәм шунсы шатландыра тагын, татарча көн дә сөйләшүчеләр бик күп. Хәтта төрле өлкәләрдән, Нижгар өлкәсеннән, Оренбург, Екатеринбург өлкәсеннән дә килгән катнашучылар булды. Һәм бу һичшиксез сөендерә. Шуның белән экспериментыбыз тәмам. Татарча сөйләшик. Пока-пока.